Ma lollipop marateng'. In
Ma ng'ane pok onyono Nairobi bwana.
koro Nairobi emiuse lollipop Ah, gi Ken. gini. Gini en ma ka en lollipop.
Ma wadhi ot onge gima watimoga.
Mara parani Omari. Samoro nalingni. Aparo gimoro.
Magi- Mano ang'o? Mano ya para ang'o en? Onyalo para ang'o? Le, iro- iro winjo gik motucho. Ipa- ipani ng'awa noloso pata cha ng'acha to noparo no- to noyago kanye gadini Gik motuchogo, winjo gik motuchgo. omera ne in ing'eni onge kata point muna nonyiera ni un gola ni point ng'ama noloso pata noparo yapo koro in kata ne kaka masani ne ako konya we mondo akonyi ng'ama noloso pato ne onge gi problem problem en ni ng'ato chuni ni ati ni kidonjo e baf nyaka idonjo go pato bwana To dong' mano ber, in idwa ni kiminem ochuo tiendi bwana, baf nyaka iluw an, baf nyaka Baf nigi aluw minem? baf.
Ah, Eh, baf nigi minem eh. No. okay.
Ng'ato samoro nopielo kacha cha to olu- chocho lupo koni. Dong- baf Dong' baf nigi tundu cha. Tundu Bwana- moro dong' nigi ba- bwana un ukia bwana bafu inya yudo maler bwana bafu ok ochuno ni nyaka irwak opato samoro amora midonje bwana bafu inya yudo maler ma koro opati werigo ineno Eh. ok awachi ni opato rach opato to ber Mm. but gi- ni inya yudo baf moro ma koro ler bwana miwacho ni bwana koro yani baf ma kisea luok inya gombo kata sungo ne chuo wete ni bwana ni ne baf cha naseluokora bwana Bana ni neno wach baf mineno iwachoni. In ng'e gima notimo ne jamana cha? Ang'o?
Eh. Noluokore maonge opar. Gomongo pato maminemo chwa mane jamone sani seno nongo wang'o mabor chane olidha lidha oluokore pato lilo Ah, ah. oluokore maongo pato Ineno.
Oluore ni luokori e baf mani. Eh, mano baf moko maricho richo moro macha nyicha noluokore e baf moro minobaw gi jwala kama Donge winjo?
kwade gi pa Baf baf mobaw gi jwala. Luokri go pato. Eh. Baf ma kuminyono lo Eh. luokrigo pato lakini baf maler man gi tiles mogo perfume Goro maler. winja nyisi inyalo yudo baf moro ma ne kata in kineno tomato baf ma kata in kata ne macho ka kok en gi fo moni idhi bede dise maran kata gik emomiyo kadwagega iyudo ka ni idhi bede kama ne kacha cha kacha to kata an ok anyal luokore ko inyalo we ni oler kamano Eh. te midhi ne samo ng'ama nokwongo ni luok Eh. eh

baf nitie maler ma kata kopo ni koyo chuo wiye mm. nieti ni o kokiluokri opa tibo yudo koyo nitie baf moro ma kata kiyude koyo mm. inya inya bedo proud bwana mikon jogo ni bwana an mineno koyo maka ni koyo ni nayude baf cha bwana an koyo cha nayude baf cha bwana yani jogo be koneno baf nogo ni ne ne ging'iyo baf no ni to bab tinde chiedho mar umama bab umari ama hivi nono umai umari na umari Bwana bwana hata ukarwako pate bafu maler to an mane gima wewe ugo sama dhi dala. Bafu maler. Eh. Okarwako pate. ne ne umari no matone iparo an- gima nu- gima gima ingeni iti wacho marach Eh. to lollipop nani lollipop nani Dongo mit. Lollipop no the jam. Wamba wamba kreki.
Ah, ah, maiti mulo gini gini ae bwana ing'ama nade bwana in to gi lollipop nane idwar gine na nade dhiuru yawa ni ng'ato ok dwa luokore go pate baf ato tanyakwara sande aluokora go kata sani ne ahero